Azul fell-awen, mṛeḥba yes-wen a leḥbab. Ass-agi ddmeɣ-d une vidéo taqdimt si les archives. F kra n paysages di taddart-nneɣ, kra imeḍqan neɣ imukan di taddart-nneɣ ili-iten. Tura aqlay deg berra kan, wahakin zfir-inna, d ixxamen zedɣen deg-s lɛesker iṛumiyen i yiwen n lweqt akked kra iṛumiyen, mbad daɣenni ssexdamen-ten d likul, d likul ɣran dinna warrac-nneɣ, gin-iten zik les années cinquante, akka. Alors, tura aqlaɣ deg ubrid-nni n Sonargaz.

Wagi d yiwen meskin d nekkini. Aql-i ɣef idis n ṭejra n udles. Wihi twalam akka i yeǧǧuǧgen d iferrawen-is neɣ d tmeṛṛanin-is neɣ d isumman. Isumman-agi ṭṭfeɣ deg ufus-iw akka. Alors, Isuman-inna, si des plantes de cerisier, tzemreḍ ad tɛaceḍ yes-sent di lexla, ččuren d aman, u ad ṭṭfen deg tudert, ar teffɣeḍ ɣer litta. Tsemma, sanga taweḍ akken i ad tṣubiḍ, il n'y a pas de problème. Iqerra-inna, litij-inna, ččuren d aman u sont très délicieux, d iẓidanen mliḥ mliḥ. Taddart n Ɛeggiriten tusa-d si tgemmunin, exactement seg At Wasif, aṭas mačči ala tigemmunin, ah. Tusa-d si Tirwal, usan-d eh, si Waɛednan, alors seg At Ergan, ah oui, nessa dagi n At Ergan, La famille Khaled, la famille Abbas Marzouk, itmassen, irnaten, Ait Abbas, Wazouk, Ait Azouk, ila Mejbar, ila Khaled. Allah ibarek, ila Ḥeddar. Ḥeddar-agi, aṭas ila iɣelḍen deg-s, seg yegguǧ Ɛli Uwaḍar, yiwen-nsen, iruḥ ar Ǧahina, Bwasif Asemmaɣ, si Rubaḥ uɣal ad ten-ttettun. D iɛeddar-agi pour moi d des anciens mliḥ mliḥ mliḥ di taddart-agi n Yiriten. Da yusan ixxamen, xeddmen ixxamen-nsen d acciwen s ufella uzemmur d tsufa, regglen-as neɣ ttdarin neɣ ttagaden ameḥrum. Llan-d zik imeḥram dagi. Dayur, tagi, dayur tella une bataille tegla-d gar Fransa d yimjuhaden-a, usawen-inna deg udrar qqan-as la bataille d'Ichew au Meḥrem. Ma ɛlinac, tagi c'est des villas n Sonalgaz abandonnées, ruinées, dégradées, tiqit, taruẓi, kullec ur tent-tessexdem Sonalgaz ad tent-tefk i ixeddamen-is i wala deg. Qqim-d kan ssin uɣalen-d, yuɣal-d Ɛeggad Ḥamid akked eh, win at isem-is eh, Bukrif, Bukrif eh, Lmulud. Tnedif d Rebbi s lxir, d lɛibad ilhan, d ljiran ilhan, ma d lbaqiya ṭerwa vila, degradin, teǧǧa-tent akken i sunalgas, teǧǧa-tent akken i ddula, aucune prise en charge, neɣ réhabilitation akkagi ad tent-tra tenṭerqa. Hada.

Yella udrar kurit lǧiha-inna kkin normalement ar tala mačči s imisa. Iruḥ-iyi ɣer wul ḥaǧ taqicurt-inna neɣ lmuhim yella udrar dinna kurit yecla fell-as ula d ayetma ula d Sliman Ɛazem ad t-id-ibder Rebbi s lxir tirḥem Rebbi. Atah wagi d ṭejra umemmay telha mliḥ mliḥ le tamarin telha mliḥ mliḥ il a une fusion il a une puissance il a une suffisance akked la faiblesse n n erection sexuelle, ulac leḥya di tmusni, ayen yellan ilaq ad t-id-nini, on n'est pas des obsédés, mais a leqbayel ilaq ad nekkes akk lizidi-nni noir, les tabous-nni, zeɛma akka i d leḥram, la yeǧǧuz, yecmet, ma non, non, non, non, non. La sexualité n n les organes sexuels d yiwet n lḥaǧa am tiṭ-ik am fus-ik am ul-ik ḥwaǧen triṭmu ḥwaǧen ddwa ḥwaǧen ad teṭṭalaḍ deg-sen bac ad tidireḍ daɣen akken yelha ṭribya ur kesra n imaradi daɣen iqqnen ɣer la sexualité ala ur la heddren ara medden Aql-i tura kecmeɣ deg yiwet n lapist tessufu ɣer yiwen n tiɣilt, yiwen n yiɣil meqqar qqaren-as agemmun, agemmun neɣ teḥmeṣi. Ateḥmeṣi-agi wigin deg igiliyiten, wigin at yimri, wigin imrabḍen-agi n at ḥemmad, wigi meqqaren liḥmeṣi. Ma hwa i kellen exactement di taddart n At Ḥmed, mačči deg At Yemri-agi, At Yemri-agi d imrabḍa. Ya ṭrabia, mi agemmun-agi ni pas loin seg-sen, fell-asen. Alors, agemmun-agi textar-it Fransa, texdem-it spécialement, c'est un poste d'observation. Akka, di lmumuni eh, n tegrawla 54-62. Eh, La Kabili, tamurt-nneɣ teččur d litrizur, maca Allah, aṭas n lxir, aṭas n leḥwayeǧ i yellan deg-s. Aǧmaɛ, win yebɣan ad d-iruḥ, ad d-iḥewweṣ, en famille, je dis bien en famille, netta d waggar-is, alamma tlata warraw-is. Ad ten-ddmeɣ en charge trois jours, Akondisyon, attili si tun fami nobel, lmeɛna-s d argaz d tmeṭṭut s libri d fami, d warraw-is. Ad ččen, ad swen, ni pla tradisyon ɛni u tɛla d faɣ yis-wen, i wudem Ṛebbi, lmaḥibba Ṛebbi, mṛeḥba yis-wen a tumumu. Sɛan nemsefham axxam-iw mačči d l'hôtel touristique ulac l'alcool. Ulac akk l'alcool, memnuɛ l'alcool ama kečč d tmeṭṭut-ik ama kečč d warraw-ik. Win yebɣan ad d-iruḥ ad yi-d-icontact ad yi-d-dez mɛahum. Aql-aɣ c'est une famille noble, sérieuse, chaleureuse, sociable, on n'est pas des obsédés ulac akk lmacakil. Akka, mreḥba yes-wen à tout moment,